equitable and transparent distribution of national resources. The new government will not continue with zveubvanzu ubvanzu kudya kwemhumhi

our shutdown continues and it will not stop until we are done with mnangagwa and his zviganambas eh, mhuri yezimbabwe ndinonzwa misodzi yangu ichida kuchururuka ndonzwa ndichida kutsemuka nehasha kana tichiongorora Mabirwo andakuda kuzokurovedzerayi ari kuitwa hupfumi hwenyu including also hweArmy naTagwirei. Right. Vanhu vakawanda munofunga kuti Tagwirei uyu munhu ane mari inoshamisira. Tava kubudisa pachena mawaniro aakaita mari yacho, nzira dzeuori dzaaishandisa. Chekutanga akanga ane kaservice station kake kainzi Sakunda. Ndokubva ndikaservice station ikako akatokaba futi. Handifungi kuti kakauya mune zvakanaka kaservice station ikako. Tava mukaservice station takazonzwa a ah, command agriculture yakufanirwa natagwirei ndikati tagwirei anowana kupi mari yose yokufanira nyika yose necommand agriculture Huori hwacho ndopakanga hwatotangisa kuwedzera network yehuori ipapa. Takazozviona kuti pava paya yanga isiri mari yake, imari yaipiwa nehurumende and asikadzoseri mari iyoyo. Right? Haana kubvumira ipapo. Munhu anonzi takurei. Right? Akaenderera mberi nokudoba makambani ehurumende, makambani eArmy kana kuti eDefence Forces, makambani amwe emaBritish akanga ari under liquidation. but nokuda kwekuti network yake yaifurandwa na naye tagwirei but boss wacho ari emerson eh, the network yacho was well oiled zvekuti hapana munhu akambofungira kuti zvinhu izvi zvichabuda Saka Tagwirei uyu panyaya yeCommand Agriculture akaita chikwereti chehurumende chaisvika kuma over 900 million us 900 million us hapana kana security hapana kana chii unoshaya kuti munhu uyu aipuwa mari iyo chikwereti chakawanda kudaro right zvichifamba sei but ndakusanangurai kuti Right munhu anga ari behind madhiri ese apo ndeemason right ndakutsanangurai zvakare kuti pane makambani akaba makambani akaba kugovernment nekuarmy ndaaya kuarmy makambani egdi Maplatinum reserves akawanda ari alomidike naamwe hatichakwanisi kutaura makambani and chinotishamisa ndechekuti opa muchinguri right nana nhepera right vanova eh, ndivo vanotungamira ministry of defense minister and pemsec vari kuramba vakanyarara hatisi kuziva kuti ndo vakabatsira kuti kufacilitata nobva wapowo choko muhumwe because vari kuramba vakanyarara But makambani edefense akabiwa masoja achishupika right amwe makambani akabiwa ndeezmdc vana zim always hapana chakabhadharwa right vana sandawana iye maemeralds ekumberengwa Maimboda zvinzi tagwirei ava muridzi wesadawana hakuna chakabhadharwa ikoko right ndo pakabva kambani yake iyo youtsotsi youori ino right saka Tagwirei akazonzi neveMinstry of Finance, ah shamwari chikwereti chako chiyai chichagarisa but maonero angu ndeekutoti panga pane urongwa apa. Tagwirei akati ah okay ini chikwereti ichi ndakuchiofseta ndakukutengeserai Mashares emukambani yangu emukuvimba right kuti ndiite offset chikoreti changu right saka akaoffseta chikoreti chiya kuimba yacho yasina kana kubvisira ktii yanga yatova valued at 1.5 billion saka in other words eh, government yaingozvibhadhara yoga uyo hapana kana cent kana chipeneti chakabva kunobhadhara chikwereti achitosara aine imwe mari hazvina kuperera ipapo akazoti after a year because iye anga asara ne 35 percent mukuvimba iya saka after a year nobva adzokera futi kugovernment zvikanzi ndauda kutengeserai e, kuvimba yose apa anga audza company yake inonzi cbz capital saka within a year that company yanga iri worth 1.5 billion yakaitwa valuation valuation valuated it uh, eh, 5.4 eh, billion us zvikanzi ndakutengeserai ndopakazo e, foma kabhu kanonzi mutapa izvi vaizviita vari vese naed right Saka pakutengesa mashares ake ese mukuvimba, akabuda ava ne 1.9 billion us yehuori. Saka mune Zimbabwe tinosvika kupi? zveshuwa tataura nenyaya yehuori tikataura nenyaya yehuori tikataya kuratidzana uori mamiro maipiro awakaita munyika yedu but ndinoona wo kuti vanhu ava vanenge vachiprotectwa naed right Uyu munhu anonzi ino Tagwirei ugororo hwake akabva nahwo kure. Iye zvino muchechi chaimu chaimu muchechi mungaona munhu anoda kubira vanhu chechi yavo muchechi yesavana hamuna chakanaka. ari kuda kuba chechi iyoyo achishandisa mari yehuori kutengera vanhu dzimotikari kutengera mapastors dzimotikari and so on right then toenda kuchihospital chiya ichi chachinonzi arundio chavati ndorapa vanhu mahara ndorapa vanhu mahara hachizi chake ndichemukomana anonzi kereke iye manje kereke wacho vakamufrema right vakamusungisa kereke ari mujere as we speak hospital yake vakatora zvechitsotsi haana kugumira ipapo iye manje ava musendero komiti yezanu pf apinda futi through the back door and asida kugumira ipapo ari kuda kutoita president wenyika through the back door right this is totally bullshit it's unacceptable will not accept this to happen saka mukuona nokudaro Chitarisai muone maeffects ehumbavha uhu, matambudziko aunzwa munyika medu. Iye zvino macivil servants edu they are getting peanuts havasi kuhora pari zvino as we speak Zveshuwa ma professor ma lecturers ekuma university edu kana ma institutions edu of higher learning vari pa strike. Mukaona zveshuwa a lecturer and professor akupinda muroad anenge ambototraya nzira dzakasiyana siyana but voona kuti hazvishandi and the best thing kutongoratidzira and uh, maziro andiri kuita ndeyekuti even mastudents ajoina varairidzi vavo kuti ayo hondo iyi ndeyedu tese because kana yomusikafari it means the quality of education yamuchatipa inenge yachipa saka isu hamungapiwi eh, kuti mamuchipiwa kuma 2000 iye manje makupiwa 200 you know it's a mockery it's a mockery Chimunhu chisina kana grade 7 chino chichipwa ma 540 million right ekungofamba padhuze namunangagwa zvinoreva chii izvozvo zvinoreva chii iye manje madoctors right masoja mapurisa Maticha ndingangoti civil service sector yese iri affected. Ndingangoti nyika yese iri affected. Asi chinondishamisa ndicho kuti makangonyarara murikudirwa eh, nayo maprofesa right ende zvichinzi majoinana namaprofesa nemalecturer mose patirisheedzera pashutdown morega kuchiidzirwa because memuchifaitira your own rights marights enyu saka kana muchishikiidzirwa muchada kutyiidzirwa here ko saka ndiri kuti mhuri yezimbabwe batanai endai pashutdown right vana munangagwa vaende hurumende nyowani ipinde ikuitirei zvakanaka Tinoti kumalecturers nemaprofessor pamberi nemwi tinokutsigirai tinemwi pahondo yamuri yamuri kurwisa yokuti muwanewo masalaries nemaconditions of service akanaka anoenderanawo nedzidzo yenyu kuruzhinji rwezimbabwe ndinoziva kuti manonokerwa But please bear with me pane zviri kuitika mukaona nchirama zvichiuya pamberi penyu so munokwanisa kufunga kuti a pane zviri kuitika ndoda kutaurirai pane zviri kuitika and zviri kuitika very soon ngatirambei takabatana Tobvisa ED nezvigananda zvake right totanga kuvaka nyika yedu sevana veZimbabwe takabatana. Ndatenda mhuri yeZimbabwe may God bless you may God bless